Mba'éichapa temimbo'ekuéra mbo'esyry pokõihámegua? Nemandu'áke, ikatuha ñañemoarandu ñaimeha guive. Che, Mercedes Varge, romoirũta ko tembiapópe. Jaikuaáta ko árape tembiapo opa tenda rupigua. Upéva hína ñane mbo'epy ha upekuévo jaikuaáta ñe'ẽryru jeporu, pukoi'ỹ, puapy. Opa vove ko tembiapo ojehupyty va'erã. Oikuaa tembiapo opa tenda rupigua. Oipurukuaa ñe'ẽryru. oikuaa pukoĩ'ỹ ha puapy. Ñane irũnguéra oñomongeta kyre'ỹma hikuái, oĩ korapýpe ha oikuaase mba'épa ojapóta hikuái arapokõindy pahápe. Ha Oĩ peteĩ ohótava hína ka'aguasúpe. Ambue katu he'i oipytyvõta isýpe. Jaikuaamíta ñane irũnguéra mba'e mba'épa ojapóta hikuái. Ko árape reikuaáta hína ñe'ẽ ojeporúva katuete opárupi, opa ára, opa aravópe ha opárupi. Ñamañami ko'ã ta'angáre, mba'épa ojapo hína. Oĩ peteĩ karai, ápe katu oĩ peteĩ kuñakarai ha peteĩ karai. Peteĩ oĩ kokuépe, yvotytýpe, ambue oñotỹ avei hína kokuépe. Ikatu rehai umi rehecháva hína ko'ápe. Ápe katu oĩ peteĩ mitãkuña, kuñataĩ ha peteĩ karai. Ha'ete ku ohótava omba'apóvo hikuái. Oĩ avei ape ñande rapichakuéra mba'e ojapo omba'apo kyre'ỹ hikuái, ha'ete ku omombóva yty ha mba'e. Ñamoñe'ẽmi ha ñanemandu'áta umi ta'anga jahecha va'ekue. Mandu'arã héra ko jehai. Amombe'umíta peẽme oiko vaekue táva primero de marzo-pe. Peteĩ karai marangatu rekovekue, hérava Tani. Ha'e ningo tapicha omba'apóva kokuépe. Oñotỹ kóga opáichagua. Ikokue jerére oiko heta angirũ ha'e ohayhúva. Ipehẽnguéicha, umíva hína katálo, ulpiáno, kola ha rapái. Rapái oiméne oje'ẽnte hína chupe. Ko'ãva oñotỹtakuare'ẽ, mandi'o, manduvi, avati, avati tupi, avati pytã, avati morotĩ ha pichinga, kumanda ha jyty. Tani oguereko karréta oñesãmbyhyha guéi porã porã ha ikyrávape. Asajepyte aku jave ña Vasilia kuñakarai ipyapýva, Tani rembireko, ojapómi hi'upyrã, taha'e tortílla, mandi'o chyryry, térã manduvi ku'i, ha oguerahaukámi terere ruparã amo kokue ruguápe. Ko'ág̃a ramo g̃uarã mandu'a mante opyta Tani ha hembirekóre pe táva porãitépe. Kóva hína tembiapo ohai va'ekue José Oviedo. Ñane mandu'ami oñemombe'úva upépe. Oñemombe'u peteĩ karai marangatu hekovekue hérava Tani, ha'e omba'apóva kokuépe, oñotỹ kóga opaichagua. Avei oñemombe'u, ikokue jerére oiko heta angirũ, ha'e ohayhúva. Jajapomi ñe'ẽ joaju ko'ã ñe'ẽgui. Kokue, takuare'ẽ, hi'upyrã. Ikatúma jajapo, ajépa. Pejapomi peẽ pende kuatiápe. Tani omba'apo kokuépe. Umi karai oñoty Heta takuare'ẽ. Hi'upyrã ko'ág̃a. Ejapomi. Oĩ porã. Tani oñoty hi'upyrã opaichagua. Nde ikatu rehai ambueichagua ñe'ẽ joaju. Ko'ápe che ahechaukánte ndéve mba'éichapa ikatu rehai. Ko'ág̃a. Jaikuaami ko'ã ñe'ẽ mba'éichapa ikatu jaiporu ñe'ẽ ryrúpe. Jahekakuaa kokue, jahekakuaa avei takuare'ẽ, nde reiporúta ñe'ẽryru reikuaa hag̃ua ko'ã mba'e ha rehaíta. Avei hi'upyrã. Mba'épa he'ise hi'upyrã? Tembi'u avei hína, umi ojeporúva tembi'urã. Ehekáke nde ñe'ẽryrúpe. Pyapýva. Mba'épa he'ise hína upéva? Ehekami ha upe rire eiporu umi ñe'ẽ ñe'ẽjoajúpe térã reñe'ẽnguéro eñe'ẽnguévo neirũnguéra ndive. Ko'ág̃a jaikuaáta pukõi'ỹ. Ñanemandu'a jeýta puae ñemohenda, puae atã ha puae kangy. A, ã, e, ẽ, o, õ. Ha pu'ae kangy katu, i, ĩ, u, ũ, y, ỹ. Oĩ porãiterei. Mba'éichapa oiko pe pukõi'ỹ? Mokõi pu'ae ojehaíva ojoapykuéri. peteĩ ñe'ẽme ha katu ndohói pe ñe'ẽpehẽme ojoi'arã ojuehegui. Mba'éichapa oiko? Jaikuaami pu'ae'atã ha pu'ae'atã ojoykére, ae, ao, ae, ea oe, ha ikatu avei tĩgua rehegua. Ha pe jaguereko ao ndojái mokõi jave ja'éramo hína ipu. A o mokõi jave jajejurupe'a ja'e hag̃ua ko'ã ñe'ẽ. A o Joaju. Mbohapy hendápe jajejurupe'a. Jo-a-ju. Joaju. Pehechápa? Ndohói, oĩramo jepe ojoykére, ndohói hína peteĩ ñe'ẽpehẽme. Pu'ae atã ha pu'ae kangy, térã pu'ae kangy ha pu'ae atã oĩva'erã ojoekére ha katu ndaha'éi ku oje'éva peteĩ ñe'ẽ pehẽme. Péicha jaguereko vyrorei. Vyrorei. Karai. Ha ambue ñe'ẽ katu heterei. Pehechápa? Pehendúpa hína. Je, te, re, i. Péicha ñambopy va'erã ñande jurúpe ja'éramo ko'ã ñe'ẽ. Mba'ére? Oguereko hína pu koĩ y. Ñamoñe'ẽ, pehẽta hína ko'ã ñe'ẽ jaipurúvo ko'ã pukoi'ỹ. Peteĩ, ejesareko porãke. Peteĩ. Hovyũ. Hovyũ. Vyrorei. Pejapomi. Vyrorei. Upeichaite. Ko'ág̃a jaikuaáta Pu'apy rehegua. Pu, he'ise hína ñahendúva. Ha apy, katu ou hína mbohapýgui. Pu'-apy. Mba'éicha oiko. Ojáramo ojuehe mbohapy pu'ae. Uái, uéi. Pu'apy. Ningo mbohapy pu'ae aty peteĩ ñe'ẽpehẽme. Mokõi pu'ae kangýva peteĩ pu'ae atãva oĩva'erã katuete imbytépe. Ko'ãva oho peteĩ ñe'ẽmente ha peteĩ ñe'ẽpehẽmente. Paraguái. Ejapysaka porãke. Pa, ra, guái. Mbohapy ñe'ẽpehẽ ág̃akatu pe ipahaitépe ohopaite peteĩ ñe'ẽpehẽme añónte. Ñamoñe'ẽpehẽmi ko'ã ñe'ẽ. Te mbi guai. Ehendu porãke. Te mbi guai. Upeichaite oĩ porãiterei ambue ñe'ẽ. Guei. Mboy jave ajejurupe'a ha'e hag̃ua guei. Ejapysaka porãke guéi peteĩ jave añónte guéi. G̃uãi, g̃ui. G̃uãi, g̃ui. Huguái. Ejapomi. Hu guái. Péicha rejapórõ, oĩporãiterei nde rembiapo, ndekatupyryeterei voi. Ñamombaretevévo ñande kuaapy, jajapojeýta ko'ã tembiapo. Ñambosa'y oĩporãháicha jehaipype. Mávarepa ñañe'ẽ? Karai tujami, tani, mitã, manduvíre. Mávarepa ñañe'ẽ? Mba'éichapa pe tembireko? Ipyapy, iñate'ỹ, okeparei. Ojaojohéi. Nemandu'ápa? Emoñe'ẽ jeýke nanemandu'ái ramo. Mávarepa oñe'ẽ? Oĩ porãiterei. Oñe'ẽ Tanire. Mba'éichapa pe tembireko? Ipy'apy. Nde valeterei. Rejapo porãmbaite ne rembiapo hína upépe. Ko'ág̃a ñamongurusu ñe'ẽ oguerekóva pukõi'ỹ. Che ha'éta ha nde remongurusúta. Umía. Ruguái. Peteĩ. Mbyaty. Hovyũ. Nopenái. Omangea. Mba'e jajapóta hína ko'ápe? Ñamongurusu ñe'ẽ oguerekóva pukõi. Térã pukõi'ỹ. Pukõi'ỹ. Oĩ porã. Jahechami. Umía. Omangea. Oĩ porãiterei. Ko'ã hína, pu, kõi, y rehegua. O, ma, nge, a. Mokõi jave umi pu'ae ipu hína. Ru, guái. Mbya, ty. Oĩma hína pépe, peteĩ, peteĩ. Hovyũ, hovyũ. Upéva hína, pukõi y avei. Nopenái jahechambi. Ko'ág̃a jaikuaáta Ñanemandu'a jeýta ñamongora hag̃ua umi ñe'ẽ oguerekóva puguapy, mbohapy, pu'ae, ipúva peteĩ jave añónte. Jahechami ñe'ẽ ohechaukáva ñandéve, ruguái, mbyaty, jokuái, ndoguéi. Omangea tembiguái. Emongorami ha jahechami oĩ porãpa ne rembiapo. Ajapóta che ko'ápe. Jokuái oĩ porã. Ndoguéi oĩ porã. Ruguái mbohapýma hína jajuhu ko'ág̃a. Tembiguái. Ambue katu ndaha'éi mba'ére. Mokõi pu'ae añónte oĩ oñondive ha ápe ojurure ñandéve pu'apy. Ruguái, jokuái, ndoguéi, tembiguái. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo jaikuaáma ko'ág̃a mba'éichapa oiko peteĩ pukõi y. Nde remoñe'ẽ jeýta reikuaa porã hag̃ua. Avei ko'ág̃a reikuaáma hína puapy oĩramo mba'éichapa avei ojehai va'erã. Ñane irũnguéra oikuaáma ko'ág̃a. Mba'éichapa ha'ekuéra ikatu oipytyvõ hógape isýpe itúvape? Oikuaáma avei mba'éichapa ikatu ohai omombe'ukuévo hikuái oipuru porãvo umi puae, puapy ha pukõi'ỹ Opa ñane rembiapo ko ára pegua. Nemandu'áke, ikatuha reñemoarandu reimeha guive. Nde rehéntema oĩ remombarete hag̃ua nde kuaapy. Jajoecha peve.